Di hende den politica riba mi plataforma di Facebook. I'm liking the views, mi gusta masha tanto views, I just love it. Mi ta gradici bo pa e interes, mi ta gradici bo pa pa wak no, pasobra ta esey ta inter e meta pa nos ofrece bo sesionnan informativo na caminda pa eleccion dia binti i un di maart sumamente interesante pa naturalmente bo tambe por conclui. Ta bo tin cu saca bo conclusion, vota pa e partido of p'e candidato cu ta, um, cu abo ta sinti cu bo ta mas identifica cu ne y cu segun bo ta sirbi pueblo y interes di pueblo miho. Awe mi tin otro un candidato sinta hunto cu mi, e ta number tres riba lista di man Pen Yael Plet. Con ta Dodo? Lo vet Hawaii. Os te Bon, bon. ya, mi por a kere por tin 31 aña. Sí. Mi por a kere 31 aña, papito. Sí. Bon, transformacion no ta, no ta nada em, straño pa bo. Transformacion, mehoracion, eh, eh, bo ta, bo ta, bo ta bibando e lo cual cu bo ta predicando, nan mi pone asina. Sí. Hay monesten aki, ah, despues di 2021 eleccion, Miami cu un par di confrontacion cu locual ta trata salud. Si, anto cu esey a requeri cu mi mes la haci un operacion. So mi bisa tur hende, ma a wordo constata cu un hernia na stoma. Anto di cual cu mi mester a haci un operacion. Di cual cu a conduci tambe cu mi a ba sigur mas cu trinta y ocho kilo. Wow! Tremendo! Tremendo! Bon, mi ta spera cu awor aki nan bo ta den, den, den un perfecto. Na perfecto condicion di salud. Condicion di salud. Paso ta lider di campaña bo ta. Si. Ke men ta hopi trabao tin. Er is werk ando winkel manera nan ta bisa. Si. Bueno hopi trabao tin. Nos ta nos ta full den e trabao. Nos ta cla pa sey p'e reto. Y mi ta mi ta contento cu e curpa ta duna, e salud ta duna. Si. Simplemente semper tene cuenta si cu locual ta e. E ta bisa e lifestyle nobo ku a kambia. Si, e regimen nobo. E regimen ku bo tin den bida. Anto, bo ta bisa si tene kuenta ke esei tur kos ta bai bon. Anto, te ainda ta bai bon. Hende den politika ta trata e hende. Dus, mi tin gana di tende di bo kòrtiku, pas awoki bo tin kuantu tempu den politika? Bon, komo miembro di man mi por bisa afore mi diessinku aña, bes di diesseis aña miembro di partido man. E pregunta ta, Bon, na diessinku aña ba drenta òf nan nan a aserka bo? No, na diessinku aña amo a skohe pa drenta. Abo skohe. Sí, amo a skohe pa drenta. Kiko a pone bo skohe? Bon, bo sa polítika semper bai, promé mi tabata gusta polítik, dus hopi papia di notisia i te mi tabata gusta. Anto mi ta bisa mi a wòrdu i trega hopi dor di e tempu ei for yòn, For di un hende na skol, dosente na skol, ta bisa nòmber ta Tanchi Milva, ku ten felis memoria abc, ku a bisa, Nos tin wak notisia, bo sa bin skol bin konta. Dus bo ta yama, bo obligá tin ku hasi asin na kas, pasobra bo tin ku bin konta, pasobra e tambe ta wak. Dus kon bo bin bisa algu ku no ta kuadra, ku no ta bèrdat. Ke men esei a pone ku esei a drenta. Anto einan tiki tiki e interes a lanta. Bo sa di kon e tempu ei nos tin dos nivel di gobernashon. Anto tempu na eiland, eiland nivo ku loke sea konseho insular kaminda tabata tin deputado, gobièrnu tabata kambia masha hopi mes. Pasobra gobièrnu ta kai anto no por a bin elekshon nobo. Dus mester a forma un gobièrnu nobo mesora. Dus, bo ta mira deputado ta ba, deputado ta subi, ken ta kambia, kosnan ta kambia. Anto asina bo haña bo ku bo sa, bo ta mira ke bia kosnan ta kambia. Anto a riba bo kuminsá haña e interes pa bo sa, kuminsá vòl kiko ta pasando. Ta asina bo kuminsá vòlg polítika, kos di historia, kuminsá wak asta notisianan internashonal. Bo sesei tambe tabata un kos ku bo ta mira e tempu ei tambe ta tin kosnan ta pasa den mundu. Henter e asuntu mi por bisa e tempu ei e situashon di Merka, Bin Laden, ku bo sa tur e tipo di kosnan ei ta pasa ku bo tabata wak, bo tabata vòlg notisia mundial tambe. Entonces al final e interes a sigui, a sigui enton caminda mas e interes a lanta pa drenta tabata na momento cu a bia intereson di referendum, structura estatal, cosa a cambia, a cambia. Sí y no, sí y no. Correcto, sí y no, cu nos a scoge den e diferente opcionnan cu tin, anto e nanan e interes mas a lanta anto nos a join e parti, e tempo y tabata no, basa riba diferente pensamentonan cu entre otro mi tambe tabata tin cu. a primiti un Kòrsou igual ku Aruba, anto despues di e negosiashon al final no a resultá manera primiti, anto basá riba e puntonan ku ta tin Rijkswetnan tin tin ta sa tin su ehekushon bo ta mira awor aki ku no a duna e resultado ku nos ta deseá, anto as we speak awor aki tur rei ta bisa bo No ta locual cu nos a spera. Anto, Enanan e interes a sigui lanta, anto Rey m'a dicidiu reafilia mi mes na PMAN, mirando MAN tabata un partido organisa, un partido democratico. Anto, dicon mi ta bisa? Ora mi bay e prome reunion di MAN, no, partijraad, no bata cu tur renan sinta cu un tempo tabata den funcion pa MAN, of ta den funcion e momento ey pa MAN. Bata tur sinta enanan. Ta diskutí riba temanan, interkambiá to, abo tambe por a partisipá. Anto nunka bo no haña e pens, e sintimentu ku ta bisa abo tende ke mucha bo ta, ke ke ta bo duna keda anto skucha, wak kon e kos aki ta bai, anto bo siña pa despues di abo bira mas grandi bo por bo por papia. Pero tabata dame oportunidat di papia òf bisami, Basa esaki por, esaki no por, anto. E nana i e nana mester sinti bo mes bo sa na kas ku un partido ku ta respetá bo, no pasobra bo tin mas yòn ku edat, pero duna bo tòg e oportunidat. Anto den banda e nan tambe mas e parti di formashon. Mi ta hopi hopi agradesido, mi no por gaña si mi por keda sin bisé nunka, hopi agradesido na e formashon ku mi a risibí di man. Mi por bisa tambe mi edukashon. Tin un hende específico of henter partido? Sí, sí. No, henter partido, pero específicamente mi por bisa bo, anto mi cuerpo ta cu e Keppel Veld pasobra ta Myra Coffey den Feliz Memoria. Den Feliz Memoria, sí. Eunice, hunto cu Eunice Eisden, anto Ken Gisberta, mi no por gana, anto mi no por keda sin duna e merito tambe na un hende manera un Hensley. Koeman ku a duna mi oportunidat di subi lista, pone mi riba un posishon, mi ta kòrda mi promé posishon haltu riba lista di man tabata number seis. Ku mi a bira parlamentario, sirbi partido, pais tambe den parlamento pa kuater aña i mei, i tambe despues awor aki lider politiko di man, señor Mc William. Wow! E por ke ta sin? Kiko kiko ta e reto di mas grandi si bo mester mira? Ta djes un aña, no? Bo di ku mi djes un aña mas o menos den politika. Bon, riba lista. Riba lista, si. Si. Kiko ta e e reto di mas grandi bo ta sinti komo politiko hoben ku bo mester a enfrentá? Pa hende mira. Ku bo tin aden. Den e sentido ku hopi hende por a kere ku ora bo bisa un hende yòn, ga yòn manera ami sende aki, e tempu henter, mi sa ku mi binti tres aña ku mi aden ta parlamento. Binti tres? Ku binti tres, si. Ta ke mucha ki sa? Ta kiko, kiko lo por sa di politika? E ta serio? Ey ta wega nan ta bini hasi? Bo mes la, bo mes la e struggle ey. Bo tin ku prueba bo mes. Bo mes la prueba bo mes ku tende aki mi por tin mi edat, mi por ta mas yòn. Pero pa lokual ta trata e kontenido i e nivel di politika ku mi ta bin hiba, no ta un hende ku mi ta bisa, no ta un kos ku ta hasi, no ta wega ku mi ta bin hasi. Den e funshon to, mi ta kere mi a proba esei, den e sentido ku mi a demostrá ku esei tambe mi kere hasi, di ta un hende serio den politika. Dikon serio? Pasobra Pa edat caba ainda mira bo cu por ta bo por ta wega of bo no tin suficiente conocemento experiencia enton mi ta bisa si nunca so te cu dia di awe mi ta sinje mi ta bisa experiencia sin enseñansanan cu bo ta haña tur dia si ta bini nobo pero mi ta tin un base hopi bon forma enton mi ta agradecido na e tur esnan cu mi a menciona awor y mas tambe cu a dunami e oportunidad paden Partido den politica por. Con grandinan ta duna oportunidad den hobennan. Sigur sigur paso si mi splica no manera lider campaña ta gewoon nos a presenta como tembel den directiva a presenta na lidernan politico y demas directivanan cu un stap un plan de accion pa nos cana yega eleccion anto ta tin algun action list den dje anto un di e. Tareanan un a pone den dje ku nos partidonan tin ku hasi ta nombra un lider di kampaña. Pasobra un lider di kampaña ora i tin e outoridat, tin e tin e forsa tambe pa esei disidí kon ta bai dirigí un kampaña. Pasobra tete esun ku a wòrdu apuntá pa dirigí e kampaña. Ta bisa ku e partidonan den ku yega un lider di kampaña, promé ki runion sera su sitiacion na warda warda. Nos ora ta sinta aki nan pan pon pa apunta un lider di kampaña pa e kos ta kumsa kana. Sí, mes ora. Kuma e nada di bai bin. Sí. Anto Remy di ok. Susan di, Susie bisa, why not di con Yel abo? Bo ta yòn, bo conoce locual ta e área político, política. Bo tin, ta prome campaña cu bo bin ta haci pa trae henter un presentacion. Anto mi ta bisa, Dikon abo no? Abo get astonished pasobra. Trinta i un ai. Ami pensa di ami pasobra mi mester pensa, mi tin pensa un otro un hende pa bira. Juist. Anto e reken am Susi di no, mi ta kere abo ta bon, bo ta mustra yòn, kontinuidat dje partido. Anto. Mi ta kòrda nos a tin un grupo tambe ku a prepará tabata hoon full hende yòn. E hóbennan bandera, mi por menshoná bandera un Axel, entre otro. Un otro kandidato Troman riba lista. Ke men, mi por mustra, mi por papia di diferente hende ku a. Bo tin Jeidrek Magdalena. Korekto, bo tin Jeidrek, bo tin diferente. Mi por menshoná diferente hende ku a porta asa no ta ni riba lista, pero ku ta aktivo den partido, ku nos a prepará anto. Sus a bisa, Wak kon un bosnan ta kompletamente yòn, otro pensamentunan a toka un bosnan ta disidí di prepará un kampaña. Pasobra hopi kos sus a bisa ku tin ku nos mester trese kambio den dje. Hopi kos, anto bo sa anto ta tin diskushon pasobra sus a bisa, pero spliká mi dikon. Bo sa sus a bisa, pero spliká mi dikon bo ta pensa asin. Pasobra ami ta mira asin aki. Anto asina mi ta kere te ku dia di awe nos tin e interkambionan ei kaminda nos ta bisa E verschillen den pensamentu con haci cos, pero mi ta contento cu e tog e meningverschillen e nos ta yega na algo cu nos por presenta awe, cu ta un cos serio manera nos a bin ta bisa, anto cos concreto. Mi ta contento ora mi mira manera cu a word a sciri awe pantaya. E loco bonita aki cu nos taña cu un green light pa bay pensa bosnan cos y bien haci bosnan cos. Pasobra y nan mi kere yega wak, djesun aña den politica, ni eleccion cu a pasa na binti binti un y awo ki eleccion binti binti cinco no ta mes cos. Si bo mester mira influencia di social media ya Pa nos social media ta e kos ku bo ta reach i yega mas mas tantu serka hopi hende. Anto ami mes a ten e kampaña ki mi a bin mas bira mas konsiente aware kon asta bo sa den ki ora bo ta post sierto kosnan. Si, pero tin mal uso di social media tambe. Korekto, anto esei tambe nos ta haya hopi lamentabel. Nos tin manera kon nos ta deal kuné, kon nos ta atendé tambe pa evitá ku esei lo tin impakto. negativo riba e mensahe cu bo ta, cu nos ta trece padilanti, pero bo ta mira cu atrobe tin, pasobra tin hende ta para bo riba caye, ey, Sí, bo mira paso tal never cos. mind un, never mind un, un, un post of, of un video di man of contra man, no. Mi ta papiando di henter e panorama politico. Un post of un video Ta cambia decision di un hende, tin influencia ariba opinion publico, ke men social media den eleccion. Binti binti un ba experienci'e of ame experienci'e pero nunca manera e binti binti cinco ki. Laga nos ta masha sincero. Nos ey ta berdad. Ban ban pa algun algun pregunta cu mi ta tin gana di tackle cu bo, Yael, riba bo snan plan di accion, ma mira, por ehempel, e leynan cu ke worde introduci pa stabilisa, structura ZZP'er. Konta mi djesei. Bon wak, en bèrdat bo mira bon na nos pais práktikamente despues di kowid un realidat ku hopi hende haña e manera, e wei pa nan traha riba nan mes. Bo sa bai riba nan mes, bira un ZZP'er, anto nos a bisa bo tin ku yega na algu ku bo ta regulá tambe e. Trahadó independiente ei, e ZZP'er, ku e mes ta trahadó, e mes ta doño, e mes ta, ta esun, ta esun ku ta, ta da rònt nòmber di dje e, e, e business ta drai. Anto su bisa, ban p'in ku lei di ZZP'ers kaminda bo ta duna, entre otro, e parti fiskal, e parti belasting, bo ta duna e hopi mas atenshon, anto un sistema hopi mas hustu di impuesto. Anto esei einklek no ta konta pa ZZP'er so, pues nos ta papia den henter e sistema di belasting, nos ta bisa, ban yega na un sistema di impuesto Mas hustu kaminda ku bo ta duna e hende den komunidat, anto e ta bai pa tur hende, no es un sierto klase so si òf nò, pero pa tur hende den e komunidat aki un sistema di belasting hopi mas hustu, kual ku nan ta keda ku sèn den sa ku pa nan por biba di dje i gasta den bo ekonomia interno. Pasobra esei pa nos ta hopi importante. Pero nos ta papia ora nos ta papia di belasting, eliminá OB tambe ta riba bosnan puntonan di akshon i eigenlijk transformá esaki den un tipo di ABB, kon ta mi djesei? Sí, wak, awor ke nos tin un OB kaminda ku bo ta paga nuebe por shento ora entrada, bo tin kaminda seis, tin kaminda depende ke produkto ta, bo ta paga seis òf nuebe por shento. Pero tur e kòne ta bay tres hakel bo ta pak. Tres wia e obe. Anto nos ta bisa tende kishonnan nos no por sigui mas den e komunidat aki kaminda uno bo tin preis ta subi mundialmente kaminda tin un inflashon mundial. E desaroyonan mundial ta afektá nos tur pero bo tin un kost di bida ku ta subi drástikamente kaminda ku bo ta mira ku tur hende dia pa dia ta bisando ku e kos ta bira bida ta birando hon kompletamente impagabel. Anto nos ta bisa weri ban kambia e sistema di. Belasting, caminda bo ta ban elimina e OBI, caminda e tres scakelnan cu bo tin, anto na front bo ta paga un tarifa cu ta e ABB cla. Cla. Uno, e ta sigura e seng den cada gobierno, pasobra ora cu e gobierno tin cu core masho pa mes tras di hende pa locual ta OBI, tur e ta mira tras don di bap tin cu bai diferente establecimento pa registra wak cu ta dra caf e OBI. Y tambe mesora ora cu bo ta kita e burden di administracion pa e comerciante tambe. Anto ta bira mas facil y sigur Ora bo tin un tarifa mas abou na entrada, e hende ta sobra mas hende na su sak, ta einan nos ke yega. Entonces. Pa e sobra mas sèn den su sako ku ta dun'é un espasio mas grandi pa e, ya, pa e disfrutá di su bida nan, mi pone así nei, pero bahando e OB òf eliminando e OB, transformando esaki den un ABB, nos ta bahando kosto di bida tambe. Korekto. Esei e nanos ke yega. Anto huntu ke esei nos ta ban p'e. Pero e ora nan e falta paso bo ke eliminé of bo ke transformé e parti ku ta eigenlijk ku tin ku drenta komo entrada e ora unda bo ta bai. Bon wak bo tin. Bo tin entre otro cu na momento cu hende sobra mas hende su sa cu e ta gast'e. E ta gast'e den bo economia. Na servicio y productonan otro. Na servicio y servicio, na producto y servicionan otro ke ta haci uzo di dje. Correcto. Ma e florin ta keda draai. Correcto, e florin ta keda draai. Esey pa nos ta importante. Den e so tin un concepto riba mesa cu su estudio cu tur esey ta mustra besey tambe y ta bisa bo tambe cu ora bon OB manera e ta bo no ta garantisá ku tur e OBnan ku keda kobrá ta drenta ka di gobièrnu pasobra si hende no draga af e no paga e OB, e OB ta keda riba kaya. Den momentunan aki bo tin e ABB ke men manera e drenta na frontera e produkto drenta gobièrnu ta hesé mes ora riba su kuenta pasobra bo no ta pon bo paga si bo no pag'é bo no bai ku e produkto for di, mester ta ke for di af. E otro e otro e otro parti ku nos ta papia di kostu di bida, wak, nos sistema di belasting lo ta un peso masha alto mester den nos pais. Entre otro a introdusi for di dos mil dies kuater e lei di OZB, kaminda ku bo ta introdusi a kambia grondbelasting bai OZB, kaminda ta un diskushon eterno den nos komunidat, tarifanan masha alto mes pa lokual ta trata OZB ke pueblo ta wòrdu konfrontá kuné. Nos awor aki a entrega un proposicion di ley kaminda nos ta baha den e diferente bracketnan, dus e tabel ku tin, baha e tarifanan di OZB. Ke esei ta trese kune tambe un alivio mas pa e hende. Bo ta imaginá bo pa aña mi Luisabo bo ta tene ke sibi ta paga seis shen florin na OZB. Ke kambio aki nifiká ke ta paga kuater shen florin i ta sobra dos shen florin. Bo ta splika tur hende. E dos shen florin ku ta sobra ei no. Mi no por kuma un teket bai afo kuné su. No tin teket di baldo shen. Pero ora bo multiplik'é. Korekto. Pero e shen ta kore den bo ekonomia bèk despues. Korekto. Si. Rason. Rason. Anto ora nos ta papia ora ei di ban introdusí entre otro un visitor entrance fee na bo aeropuerto. Kaminda ku bo ta bin ku otro un manera pa bo generá entrada pa gobier pa kada e gobierno sin pone e peso riba e komunidat. Right. Visitor entrance fee Boneiru tine. Correcto. Aruba tambe tine segun mi. Aruba tambe ta reduci. Si, si. Un concepto asin. Si. Bo, en todo caso, tanto na Aruba y na Boneiru tin diferente impuesto cu e turista ta carga directamente of indirectamente pa por yuda caha di gobierno. Correcto. Bo contricantenan politico ta bisa, por ehempel, no, pero nos ta bay kite loonbelasting, enton nos ta bay usa e. e tipo di impuestonan ei. Loonbelasting ta generá pa bo sigur mas ku kuater shin seis mion florin pa aña. E tin ka den bo presupuesto. Huntu ku e sobrá ku ta bini di inkomstenbelasting e ta generá ongeveer un kuater shin binti mion. Pasobra loonbelasting ta un voorheffing di bo inkomstenbelasting. Eliminando esaki ta bo bisa mi bo ta bai solamente na un sistema di belasting indirecto. Mi no sa ta ki sistema bo ta bini kuné ku lo por garantisá ku bo ta yena. e kuater shin seis mion seguro ei di loan belasting. Kon bo ta yena e gap finansiero ei? Mira, nan tin ku bai splika nan mes. No, mester bo tin ku splika kon bo ta bai yega na yena e kuater shin seis mion florin ei. Anto e komunidat aki, no, pasobra atrobe bo ta boli bisa tur hende, no, bo por fásil por nos por tira diferente kos den el aer anto ku por ta bisa, hey, e pueblo lo gusta skucha esei den su orea. Sí, pues so e ta e ta zona hopi atraktivo, no? E por ta zona atraktivo, pero si ora bo bisa mi ku si no ta mesora ta ki dos tres aña nos tin ku implementé e paso mester bai wak e parti financiero. As we speak na e momentonan aki tin un presion enorme den komunidat riba kosto di bida. E prijs den su merkado ku ta bira astronomikamente mas karo. E klase medio den komunidat ku ta bisa awor di dia pa dia mi ta birando mas pober. Dus e ke un akshon awor. No aki tres aña. Bo tin ku presentá un akshon awor kaminda ku bo ta bai duna, bo ta bai garantisá ku e forsa di kompra ta krese, pero tambe ku bo ta mantené esaki den un manera balansá pa lokual ta trata bo situashon finansiero di pais. Anto esei pa nos ta importante. Promé ku mi laga bo bai, ariba bo busnan plan di urgensia. Tereno y cas pa young professionals, pasobra nos ke pa nan bin bek Corsou. Correcto. Nos ke pa e profesionalnan cu a dicidi cu nan ta bin duna un man akinan na Corsou, ta comodo tambe pa nan no bisa, ya, m'a bin Corsou, pero Corsou no a sirbi mi, mi ta bay bek Hulanda. Nos ke pa nan keda. Dus nos ta papia di un tipo di brain drain, pero mes cos tambe un brain gain. Correcto. Awor, pa nos hasi nan komodo, bo sa ku ora un studiante yega bèk ya el ta hopi tin ku paga na duo ku SSC etc. E koi ta astronómiko. E kisas ekivalente na un un kas mes ku bo lo tin ku paga i no ta duna bo niun espasio. Imaginá bo paga e fiansa, imaginá bo paga e kas erbei. E lokual ku bo ta sobra Ta masha tiki, bo ta bai frustra, bo ta bai kansa pasobra bo no tin dibertishon, bo no tin momentonan sosial. Kon bosnan ta bai akomodá esaki? Den momentonan aki nos ta karesé, ma no tin sufisiente hende ku e kapasidat di formashon riba sierto nivelnan pa kontribuí den nos pais. No tambe ta bis'é, wak resultado di último senso di CBS ta bisa hu e nivel di diferente, Hendenan ku tin den nos komunidat. Mira ku ta ku ta un informashon ku nos tin ku hasi algu na dje. Anto mes ora mi ta bai yori ku si bo duna un insentivonan aki bo ta bai atrae hende bo mes hendenan ku ta bai bin bèk bo pais. Por eso mi ta manda bo bring kin taka nan bin bèk bo pais. Despues bo ta bai na e problematika di kas i bibienda. Ruwet. Ora mi a kaba e studio no, kila biba kuater, sinku aña riba su mes no, mi no sa komo ta e bist'ei pa biba den kai mama ku papa. E no ta bai. E hoben ei ta sinti anto, e kos ku mi ta papia paso ta as we speak, hendenan ku ta den mesmu posishon ku mi a kaba studia afo, prepara nan mes. Te un hende trabou. Sí. Anto bo ta costumbrá cu un bida, no? Corecto. Bo ta, bo ta, bo ta zelfstandig, bo, bo n'ke niun hende mas riba bo, forma bo famia, bo espacio. Nan no por haña niun tereno, a niun cas pagabel pa nan biba. Juist. Anto esei pa nos ta importante, caminda cu gobierno. Tin cu pone enfasis, pero pone como prioridad, pone fondo disponibel pa cuminsa haci terenonan bou rey painda tra cas. Anto sigur casnan caminda cu ta pagabel den e si den e mundo di awe cu nos ta biba den. Anto banda di esey e asunto di debe di estudio. tambe ta prioridad pa nos, paso no por ta asina mas cu den e pais aki, nos no por atrae hende pa motibo cu nos laga nan bay studia afo, pero e situacion di debe di estudio ta pone cu nos no por haya nan conocemento y nan experticio bek na cas. Cu enke nos ta manda hende afo pa sirbi otro pais. Eigenlijk, si, si, si bo wak asina, si. Nos ta, nos ta forma nan, nos ta educa nan, nos ta fia nan esem pa nan bai studia, pero, pero ta pa yuda otro pais. Nan, nan conocemento principalmente no ta bin bek aki nan na Corsou. Yael, mi ta gradici bo pa e conversacion cu nos a hiba. Tin dies lista den contienda. P'e elekshon aki, dikon un hende tin ku vota manpen? Bon, e echo ku tin ku vota manpen no ta kere manpen ta un partido ku a mustra ku por traha huntu i di dos tambe ta un partido ku nos ta presentá un akshon i un programa di urgensia kaminda nos ta pone kada punto ku ta biba den doló, den kurason di kada un djenan den e pais aki, esei nos a pone énfasis riba dje. Na e momentunan aki nos ta pará na un situashon kaminda ku nos pais mester di un gobernashon serio, problemátikanan serio ku tin ta biba bou dje komunidat aki ku nos tin ku atendé, manera un kostu di bida, problemanan di kas i tereno, problema di enseñansa, Problemanan den salubridat públiko ku mester duna atenshon i nos no por sinta mas i mira un baiben, un diskushon i un guera i e pueblo ta pará meimei i ta sufri. Ya. Yael, si bo tin ku analisá bosnan periodo den Parlamento, Con con bo ta wak esey prome comisera? Bon, ami ta contento cu nos periodo den Parlamento, no solamente e hecho cu bo tin ta den oposicion ta nifica cu bo no por influencia gobernacion. Anto mi ta kere e hechonan cu nos por a, e hecho cu nos por a influencia gobernacion, manera mi por keda, mi por keda sin bisa. Ora nos a bini cu e proposicion na momento di e guera di Ucraina y Rusia a start pa kita un schakel di OBI pa asina evita cu e prijzen di crudo ta subi, e prijs di gasolina anto ta subi mas tanto door cu prijs di crudo internacional a subi, cu esaki a wordo acepta door e gobierno, mi ta bisa, wow, ca men, e hecho cu bo ta den oposicion facilmente si bo tin e. e don of bo tin e gana y tin e determinacion pa influencia den cualkier posicion cu bo ta gobernacion di pais y na beneficio di suidadano dje pueblo por leynan cu nos a presenta cu a wordo aproba manera ta un pension general y esun cu ta biniendo cla cu ta esun di sueldo minimo caminda nos ta bay kita discriminacion pa motibo di edad mi ta bisa al final. Gobernashon bo por influenshi'é aunke bo ta den parlamento i sigur nos ku solamente dos asiento. Dos asiento. Yel, mi ta deseá bo tur klase di éksito pa dia binti un di mart próksimo. E dianan aki nos ta hibando kombersashon ku diferente polítiko, diferente stakeholders. Mi ta kere ku ku nos pueblo mester ta bon informá pa tuma e desishon dia binti un. Próksimo e elekshon aki, bon, tur elekshon ta importante, pero tin asina tantu geroezemoes, no, ariba social media, e kue a bira man'e mundu kompleto, no, ku mi ta kere ku informashon korekto i balansá. Ta hopi importante. Sei ta seguro. Ta hopi importante. Ya hel masha masha danki. Éxito. I danki na abo ku a sigui nos durante di e último mei ora aki. Nos ta gradisibu imensamente i naturalmente tal manera ku mi kaba di bisa ya hel informashon korekto i balansá ta hopi importante. Ke men Si bo ke skuchu mia mas, primi watch again ora ku e live aki terminá of sino wak riba nos página nos tin diferente kombersashon interesante na kaminda pa elekshon binti binti i sinku. Mi ta gradisí bo i ta invitá bo te pa un próksimo okashon. Masha danki.